kha ri ṱetshele uri vhiga ḽa mufumakadzi ḽi vhuhadzi a zwiwo zwi zwithu na zwithihi zwi sa tendi kha ri bve khazwo ri ye ho tea hune ra ḓo dzula hone naho vha si na hune vha nga dzula hone hu na fhethu ha muvhuso ho to fhaṱelwaho hune ha dzula vhathu vhane vha khou tambudzwa nga nḓila yeneyo vhafumakadzi masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou ri kha ri vhe vhafumakadzi kadzi kha ri vhe vhafumakadzi ri imelaho ndavha dzashu kha ri vhe vhafumakadzi vhane ra ra ra ra kuvhatedza vhana vhashu ra ra ra ra ish hezwi zwithu zwi khou mbavha a tshi tsha khou thena na maipfi ane nda nga amba nga murahu ha musi ndo pfa maipfi a muṅwe mufumakadzi mulovha we a vha a kha tambu a khou tambudzwa a wa tambudzwa na ṅwana wawe lune lu vhaisaho nga maanḓa hezwo zwithu zwi khou vha vhesa nṋe nda ndi tshi nga ri mulayo wee ri khou lila riṋe vhafumakadzi ri khou humbela u dzhielwa vhukando musi ri tshi ripota mafhungo ashu vha dzhie vhukando vhu vhavhaho zwi vhe ngudo na kha avho vhane vha vha vhaiti vha izwo vhafumakadzi a ri tsha konḓelesa konḓelelei lithari kha vhewe vhanna wa thinta vhafazi wa thinta mbokoto lithani uri tambudze nga ṅwedzi washu please ndo livhuwa ndi vhafunzi vhone tshilema ndi vhudzanyi dza sa thavha na makumbani a ah.
ya ps na vhathetshelesi vhoṱhe vha mutingati community drive hanefha manini ya tshikovha ro ḓi takalela nga maanḓa kha shobembe fm i khou swika zwavhuḓi nga maanḓa ps zwa vhukuma ngoho nṋe ndi ṋetsheo mboboliki ḽi nnyitela u ṱhohodza mafhungo ps

zwino hoyu captain ya sabc ri vha khou ita zwone zwo khakhea nga maanḓa um u vha a khou ri nyadzisa riṋe sa vhanna ngauri riṋe ri funa vhafumakadzi ha tambudzi mufumakadzi nga iḽa nḓila ine a mu tambudza ngayo khe vho muya muofhe ps vha khou lila vha khou gungula vha dzula vha khou tambudzwa kha ḓuvha kha ḓuvha nga honoyo sabc livhu ane a vha role modele kha vhaṅwe vhathu um sabc livhu zwine na khou ita zwone mukomano wanga a zwavhuḓi ṱutshuleni maitele ane na khou ita one um ngauri vhathu hangei nnḓa vha ḓivha uri no luga nga maanḓa mara ni ngo tsha luga ngauri um mufumakadzi waṋui u khou lila nga ini zwi vha zwo khakhea nga maanḓa zwine na khou ita zwone um sabc livho ni ḓivhiwa nga maanḓa shango ḽoṱhe mara hezwi zwine na khou ita zwone zwi a ri nyadzisa riṋe sa vhanna zwihulusa nga kha ṅwedzi wa vhafumakadzi um zwo khakhea ndi a khulona na vha hone ni khou mpfa sabc livho ndo livhuwa nga maanḓa p s hanefha manini a tshikovha ro ḓi takalela nga maanḓa ndaa okay ndi vhaṅwe vhane vho rumela vho a vha itela u ṱhoho dza mafhungo ro dzhena zwino fha ro ṱolashula vhuvhili ndi ya rathi minete u bva kha awara ya vhufumi na vhuthihi ndi khou vhona vhathu vha tshi khou lidzela kha vha ri thomele ite dzi nyambedzano kha vha ri thomele ite dzi nyambedzano ndi khou lingedza u lidzela ngei kha eh mia muhofe i khou ḓivha engaged kha vha ri ndi ye kha hoyu we a ḓi wana a tshi khou thusa mia muhofe a ri khou sedzela uri tshiimo tsho vha tshi nga nḓilaḓe ngauri o swika hone ya ḓi amba ri phumudzo nṋe dzina ḽanga ḽi songo swika hune ḽa bulwa a ri nga ḽi buli o ku ri ḓo swika hune a ḓivhona a tshi nga khwaṱhisedza vho zwiṅwe zwine a khou ri o zwi vhona zwi tshi khou itea ri khou livhuisa nga maanḓa anonymous no vha ṱanganedza fha kha mutingati community drive kha vhembe fm ndi maṱavhelo dina vha thetshelesi vhoṱhe vha vhembe fm ri khou livhuisa nga maanḓa ndo ḓiwana mafhungo afha uri wo vha muthu wane miya muwope vho ḓa afho vha thusiwa ene fhungo ḽi na vhungo u guma ngani Nṋe mavu a vha ngo ṱoḓa vha thusiwa zwo iteaho ndi zwa uri ndi muthu ane zwo to mpfounela mm. ro vha ri tshi ḓivha ri khou ḓi amba nga founu hu uri nṋe a thi mungana wa miya muhofe nda ndo ḓowela mukala wavho ane a ḓi uri ndi ezekiselivo then nda invitiwa muḓini wavho nga munna wavho ra dzhia ra dzula ra vhala zwavhuḓi ra swikela he vha nkhumbela phone number ra tshentsha dzi phone number ra thoma u shera dzi thaidzo dzine vha khou ṱangana nadzo vha ri arali zwi tshi konadzea nda ndi tshi nga humbela uri vha nyambele naye uri a litshe u ntambudza mm. Zwoṱhe zwe vha vha khou amba zwone kha social media is true vho mbudza zwe nda feila zwone ndi nga murahu ha musi ndi songo kona u swikelela hune nda nga amba na Livu nga ha thaidzo ye mufumakadzi wawe a mbudza yone. zwi tshiya zwi tshiya ra tshi ḓivha ri khou ḓi communicate nṋe na mufumakadzi wa livu a tshi dzulela u lila a tshi mmbudza dzi problem ndi tshi ḓi mu rindisa samusi ndo rali ndi mufumakadzi u nga si vhudze muṅwe mufumakadzi uri kha dzhie tshelede a ṱuwe muḓini wawe u vha wo lavhelela uri thaidzo ine a khou ṱangana nayo khamusi ḽiṅwe ḓuvha i ḓo fhira Mara kha muya muṱe a zwo ngo vha ralo, ngauri vho dzulela u vha mutambudziwa tshifhinga tshoṱhe a ṅwaha. Uhi.
Vha vha vhudza uri zwo thoma lini muya muofhe izwi? nadzo muya muofhe vho lingedza u amba na pepeli. Vha ḓo amba nae a hanefho na muya muofhe vha. vhone vho swika hune vha ḽi fumula vha ḽi dzula nṱha uri ḽi songo ambiwa vha tshi khou tsireledza sabc livhu a ḓi tou mavharivhari a hu na ngoho khaḽo u ya nga ha vhohe fhumudzo arali ndo ri mafhungo a songo ambiwa ndo ri a songo ambiwa ndi tshi khou vhudza nnyi ndi khou ri a songo vhudza nnyi hmm. ndo ndi khou amba uri ndi vha ndi tshi khou zwavhuḓi vhuḓi vhathu vha khou mblamela uri why nṋe ndo dzula khazwo ndi songo ḓa nda zwi amba khumudzo a ni ḓi na mbudza mafhungo a muṱani waṋu nda ḓa nda anea no vhidza nṋe na trasta nṋe na mbudza inwi muṋe wazwo ndi inwi ni no ḓo bvela nazwo nnḓa nothi nṋe a thi koni u ya u ni amba nda ri nda ndi khou solva mafhungo a fhumudzo na mufumakadzi wawe nahone zwo ita so so so a thi koni mara arali nṋe ndo ḓa na ri kha nṋe na ri ndi khou humbela uri ni nthuse ri takuwe ri ye mapholisani kana ni nthuse ni nṱoḓele fhethu hune nda nga dzula hone ndi bve ndi ṱuwe ndi yo dzula hone nṋe ndi a tea u ni thusa Ende ndi hafho hune na nga kona u zwi amba na muṅwe a tshi ri, Inwi ni tshi vho tou ita izwii, nda ri, Ndi ngauri ni a muofhe vho vha vha khou tambula. Mara zwino arali Phumudzo, nṋe ndo takuwa, nda ri, Thi dzuli nṱha ha mafhungo haya noni, sa zwine vhathu vha khou ambisa zwone uri ndo dzula nṱha hao. Nda ṱuwa nda ya police station. Ndi tshi swika ngei ndi vha vhudza uri ndo ḓa nda, ndo ḓo vula case ya uri Livhu u khou rwa mia muofhe. Mia muofhe vha no khou rwiwa vha gai? Ndi ngani vha sa khou ḓa vha amba uri vha khou rwiwa?
Vha tshi sedza tshifhinga tshe vha vhidziwa vha ya hangei muḓini vha amba na vhathu vhoṱhe mme ya muofhe khathihi na sabc livhu vha vhona vho ita zwo linganaho ṱhamusi u thusa mme ya muofhe
nṋe ndi vhona ndo ita zwo linganaho phumudzo nga mm. miniti ndi tshi ḓa maanḓa ndi tshi khou sedza uri nṋe thi mm. a thi tu vha vho psychologist a thi a thi tu vha social worker ndi vha ndi khou shuma nga nḓivho yanga ṱhukhuṱhukhu ine nda vha nayo ende ndi anzela badi uri ndi tshi thusa muthu nda ri Nṋe arali nyimele yo vha i yanga, ndo vha ndi tshi ḓo itisa so. Ndi tshi khou itela uri muthu a kone u pfa uri mini, ndi nga itisa so. Mara na wana ni tshi amba uri, Phumudzo, nṋe arali nyimele i yanga, no itiwa so, ndo vha ndi tshi ḓo, nda ndi tshi ḓo zwi ita so. Inwi na ri, Hai, heyo nṋe ndi vhona i si solution ngauri ndi tou ṱuwa hafhanoni nda ya gai ndo dzula miṅwaha minzhi-minzhi na muthu.
mm, vho levha kho ri vho lingedza ya ya ni vha ni si tshena zwiṅwe zwine na nga ni vha no farea zwanḓa mara arali ni khou swika fhethu muthu a ni vhudza uri fulu zwiṅwe na zwiṅwe zwine na khou ṱoḓa u nthusa ngazwo arali ri khou ri kha ri ye police station na nṋe ndi tshi khou takuwa ri khou ṱuwa roṱhe ngauri khamusi ndi khou ofha u ṱuwa ndi ndoṱhe arali ini ni tshi khou ṱoḓa nṋe ndi tshi khou ṱuwa ngauri thi ḓivhi uri ndi ḓo ṱuwa nda ya gai ndi ḓo ṱuwa nda ya shuma ga ndi a humbula tshiṅwe tshifhinga ndi tshi ofara ni ya muofe mushumo nda ri nga ngori a tshi khou ri na vhananga vha ḓovha vha tshi khou ḽa mini nda ri ni ya muofe ndi khou humbela uri ni ḓe ni thome mushumo ra to langana zwavhuḓi uri u khou ḓo thoma gai thi ḓivhi ndo sokou pfa mulovha a tshi ri vho mbo ḓi mu discourage ende nṋe vho thingo tsha vhudzisa ndi amba uri ni ya muofe vho ralathi mm. a thi iti zwithu on her behalf Ndi nga ri a muho tea u rala u fana na tshetsho tshitori tshi no khou ambiwa u pfi Vivhu o valela ṅwana e a tshi a tshi khou luṅwa nga nngwa. Nṋe ndo thoma u tshi pfa mulovha sa inwi pfumudzo dza muṅwe na muṅwe muthetshelesi. Ndo thoma u tshi pfa mulovha thi ngo tshi vhudziwa. Arali nṋe nda vha ndo vhudziwa, zwi amba uri nda ndi tshi ḓo ḓi takuwa-vho nda ri sa ṅwana ane a khou itwa a vhe ndi ṅwana, a kone u ḓiambela. Zwi amba uri na mia muofhe vha vha vha tshi khou dzhenisa tshanḓa. kha u abuse muofhe arali mia okay mia muofhe vha ri zwo itea vha siho vha tshi vhuya mia muofhe vha tshi wana uri ṅwana o luṅwa nga nngwa khofeni vha vha vha na vhuṱanzi ho uri o dzheniswa tshitumbani a dzudzwa tshitumbani na nngwa vho itani sa mubebi arali hu uri mia muofhe a vho ngo takuwa vha khou takutshela muofhe vha nga takuwa vha tshi khou takutshela vhone vhaṋe naa vho vha vha sathu vha redi mia muofhe muthu na musi na to na na to vha willing hani no mu thusa e fhumudzo na ri ni khou thusa muthu arali a sa khou ṱoḓa ene muṋe nga hetsho tshifhinga a nga si tsha fhiwe ende zwithu zwa abiwu zwitshi hezwi zwi no fana na hezwi zwa miṱani nṋe na nṋe ngauri ndo pfuka khazwo ndi a zwi ḓivha na nṋe nda ndi na vhathu vhane vha ḓiri vha tshi ḓa vha tshi ni advisor vha tshi to ṱuwa nda ri ha uyu u khou ṱoḓa u kwashela muḓi hoyu Ha, uyu u khou ṱoḓa u nkwashela muthu until nṋe muṋe ḓuvha ḽithihi ndi songo vhudza na muthu na muthihi ndi tshi takuwa nda ri ndo neta after ten years nda ri ndo neta na vhaṅwe vho vha ri okay no neta zwino riṋe ra ro no neta ngo amba zwino sa muodzia muope vho rala mulovha vho ḓa kha public vha khou ṱoḓa thuso kha vhathu nṋe ndi sokou vhona u nga ri ndi khou amba uri vha khou ṱoḓa uri vhathu vha tshuwevho nga vhathu ngori vho neta nga zwine zwa khou itea nga ngomu nḓuni kana nga ngomu muṱani wavho ho ya vhathu vha no swika vhaṱanu fhumudza hangei muḓini vha amba including na social worker vho vha ṅwala vhoṱhe ni ya muofe zwo vha balela havhaḽa vhathu nṋe ndi tshiya ndo wana havhaḽa vhathu hu tshipfi vho no ḓa zwi amba uri vha vho ḓi ḓa vha posa vha mafhungo avho ndi vhathu vhahulwane kha nṋe havhaḽa vhathu vhaṅwe vhavho vho swika vha posa zwe zwe vha posa zwone vha vhona zwi khou bala vho vha ḓi ita mini vha ḓiṱutshela ndi a humbula zwavhuḓi ni ya muofhe ndo dzula nae goloini ndi tshi ri ndi khou humbela uri ni ni mbudze tshithu tshithihi tshine na khou ṱoḓa u khou thusiwa ngatsho hezwi ni tshi mbidza ni tshi ri kha ndi mbudzeni tshithu tshithihi arali ni tshi ri antiwi ni na tshithu mbiluni yanu tshine na khou ḓo thusiwa ngatsho a ri ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga uri wambi we na livhu a shanduke mara phumudzo nṋe ndo rali ndi a shandukisa livhu naa arali livho a sa khou ṱoḓa u shanduka ndi nga mu shandukisa ni a muope vha vha khou humbela eh, eh, thuso ya ine i impossible ya uri nṋe ndi ambe na livho kana ndi shandukise livho ende azwi azwi zwi nga si ite ndi nga si mu shandukise livho nṋe na ṅwananga ndi nga si mu shandukise arali a khou ri phoho thi khou i shanduki ndi khou tshuza u tshila ngo rali Zwi amba uri fhethu he a vha a livho a tshi nga shanduka hone khamusi khaṅwe ndi musi vho ya police station arali a tshi a tshi ḓi vha a tshi ḓo fariwa a a khasululiswa hani a khasululiwa haningei a vhuya o shanduka kana ni ya muofhe vha bva ndi hone he ha vha hu tshi ḓo vha ho fhela luambo fhedziha thuso ye nda ṋekedza eh, eh, em, eh, phumudzo Mm. ndi khou tenda uri a yo ngo thusa fhedzi ndo thusa ngauri ndo amba vho zwe nṋe nda fhira khazwo ngauri situation dza dzi tshi fana mara ndo fhirisa hani nda amba zwe nda fhirisisa zwone
ri tshi khou fhedzisa zwino vha khou ri vho lingedza fhedzi miya mufho vho vha vhudza uri nṋe ndi kale ndi afha ndo tou fhaṱa a thi bvi a ḓa dzula muṅwe muthu ndi yele hune vha khou ḽi khwaṱhisedza Ndi zwone zwe Niamuofe vha mmbudza zwone uri vho thoma mukhukhuni u swika ṋamusi vha hafhaḽa na livhuwa. Kha hu nambe hu bve livhu. Zwino arali muṅwe a khou ri kha hu nambe hu bve muṅwe, muṅwe a ri kha hu nambe hu bve muṅwe, zwi ni solvisa hani afho fhethu? Ngauri hu funa u vha na muthu muthihi ane a dzhia decision ya uri ee, nṋe ndi khou ṱuwa.
hai no pfha ngari kholi vho isa nga maanḓa ro ri vha fhe tshifhinga sa izwi navho vho ḓiwana vha tshi khou ambiwa upfhi vho vhudziwa nga hezwi a sumbedza upfhi a vho ngo ita zwo linganaho fhedzi ri kholi vho isa u tenda u ḓa vha amba na riṋe ri vha bvisela lushaka khagala ḓuvha ḽa vhuḓi athere zwavhuḓi phumudzo na vhathetshelesi kana inga ḽiṅwe ḽine vha khou ṱoḓa u ḽi ṱahisa phanḓa musi vha tshi bva munyani afha ro sedzana uyu mulandu Hai, ndi khou nyaga u tou u sumbedzisa uri ri tshi kha ḓi vha kha honoyu mulandu na zwa uri ri tshi kha ḓi vha kha ṅwedzi wa vhafumakadzi, ndi bvisele khagala fhungo ḽa uri ri sa thu dzhadzha muthu, ni thome ni ḓivhee kha mabutswu a hoyo muthu uri arali hu nṋe ndo vha ndi tshi ḓo vha ndo zwi itisa hani. Zwiṅwe zwine vhathu vha tea u zwi ḓivha ndi zwa uri muthu arali a sa thu tenda u thusea ni nga si mu thuse. Ro, ro livhuwa. Ndaa. Zwavhuḓi.
holivhuwa livhuwa vhathu vhane vha khou vha khou zwi pfha uri zwo itea um sabc ndo vhu founela mulovha i think around past uh, i'll check my phone because i used my phone i was in a transport i think past five to six na nga matshelo na mubveledzi khou ri u mu rumela uri a ḓe a a ri ṱalutshedze vhusia ḽawe miye muofhe ndo amba navho nga vho past nine vha ri phumudzo nda u lisathu vha redi na musi nga vho 11 arali nda vha ndo fhedza zwine nda khou ita zwone ndi ḓo amba vha ri fulufhedza uri vha sa amba na musi na matshelo vha nga ḓi amba fhedzi mubveledzi ndi naye hafha eh, giverere ndi naye khathihi na mu eh, hulwane wa dzindege ya mshimu navho ri khou lingedza uri vha founu founu yango dzimiwa ri khou vha founela i tou vha engaged ndi muthu wane vha khou amba ngalo lu luṱingo fhedzi ri khou thoma ra rengisa ri ḓo vhuya vhona vhaṅwe vhane vha ḓi shumana na heyi milandu zwene zwino uri vho itea mine ri swika u sedza zwithu zwine zwa khou itea ndo thoma nda rengisa nga india hillside motel day and night accommodation rumu dzavhuḓi dzo nakaho dzi re na fridge tv na air conditioning masiari nga mutengo u fareaho u thoma kha 100 rand madekwana nga mutengo u fareaho u thoma kha 150 ri wanala ngovhela kha gondo ḽa u livha nzhelele khorosoni ya u dzhena backside ee ro vula nahone ri shuma 24 hours ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe

a ndi nṋe tendane lelitshi mushasha sa vhunga u ṅwedzi wa vhafumakadzi ri pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi ro katela vhafumakadzi vhoṱhe shango nga vhuphara vhafumakadzi vha mihaga vha faraho lufhanga nga hu no tshea Vhafumakadzi vha ambaraho khare ya mipfa, vha shumaho mishumo vho ḓifunga, vho nakaho nnḓa na nga ngomu. Vhafumakadzi, ri fanela u shandukisa kuvhonele kwashu nga nḓila ine ra ḓivhona ngayo. Ri fanela u ḓiimisa, ra ranga phanḓa. U bvelela ha muṅwe mufumakadzi zwi fanela u ri ṱuṱuwedza roṱhe. Ri na maanḓa kha u pembelela ṅwedzi hoyu. A.

ya ri vhembe fm shani moya shangwini mina hi vito i phumudzo kasi ya vhena muhumelisi wa mina u le kusuwa na mina laha o za kha zama ku fonela mana muope uri vha ri fhe vhusia navho sa izwi ro ḓi wana ri tshi khou ḓiitela fhedzi luṱingo lu khou ḓilila ri ḓo lingedza dovha hafhu ṱhamusi ra vha wana vhaṅwe vhathu vhe vha ḓo rumela milaedza minzhi vhukuma vho rumela muthu vhane vha vhidzwa pfhi ndi vho calvin nengudza vha tshiimiswa tsha real man foundation vha khou ri mulovha vho wana ṱhingo nzhi vhukuma vha tshi khou ḓi phala uri kha vha thuse kha ili fhungo bona ngudza ndi khou livhuisa nga maanḓa tshifhinga na u vha ṱanganedza hafha kha bebe fm ndi maṱavhelo ndi ma maṱavhelo avhuḓi muhashi na vhathetshelesi vha ḓivha bebe fm ndi khou tenda uri fhungo heḽi vha khou swika hone vha ḽi pfesa khwine ngauri vho wana milaedza ya vhathu vhanzhi vha tshi khou ri sa tshiimiswa vho tshine tsha sedza vhafumakadzi vhana na vhanna ndi ngani vha sosiko ndi ṱhamusi vha nga ḓi thusa kha heḽi fhungo vha nga ri mini kha zwoṱhe zwine zwa khou amba u swika zwa zwino Eh, muhasi ndi khou livhuwa vhukuma tshifhinga tshe ra tshi wana hafho ndi nga takalela nga maanḓa uri khamusi ndi bvisele zwipiḓa zwivhili khagala uri vhathu vha kone uri pfesesa uri real man foundation ri tenda kha mini nahone kha maimo washu kha dzi nyimelo dzo fhambananaho ndi vhufhio u nga tama u amba uri real man foundation tsha u thoma ndi tshiimiswa tshine tsho redzhistariwa lune tshi dovha hafhu ri ambe uri na vharangaphanḓa vhatsho kana vho tshi ranga u phanḓa ndi khou ṱoḓa u sumbedza uri ri kone u phanḓa nga ḽithihi ri tshi khou sedza na vhuprofessionalism vhune vha vha hone kha tshiimiswa nṋe ane nda khou amba sa murangaphanḓa muhashi ndi na zwithu zwinzhi zwe nda zwi gudanyana zwine zwa tshimbidzana na zwithu zwine ra dzi thaidzo dzine ra sedzana khadzo kha ndi tori kha phakhedzhi yanga yoṱhe ya theolodzhi musi ndi tshi guda i na tshipiḓa tsha marriage tsha tsha marriage and family counseling natsho na substance abuse na dziṅwe dzi dzi dzi dzi substance counseling dzine nda dzi ita henefho so ndi khou ṱoḓa uri u amba hezwo zwi tshi ḓo ri thusa nga maanḓa uri zwi ri ḓisele khagala uri ri khou dzhena ndi tshiimiswa tsho imaho nga nḓilaḓe ra dovha ra vha na mashudu henefha muhatshi uri nṋe nda khou amba ndi dovha hafhu futhi ro ita dziphoso dziḽa dzine ra ḓivha nga dzi security risk management dzine dza vha uri dzi na dzi case dzi na mafhungo a dzi investigation nga ngomu so heḽo nda ndi kona u ḽi bvisela khagala muhasho uri ndi tshi ḓo amba afha ri kone u vha ri khou tshimbidzana ri kone u pfuna roṱhe zwavhuḓi u tshi khou to amba nga zwi tshiimo tsha real man foundation kha vhuimo kha vhupo hoṱhe ha venḓa u tshi nga to zwi amba ngo angaredza muhasi nṋe a si lwo thoma ndi tshi khou amba navho afha muyani ri na lunzhi ri tshi khou amba ri tshi khou sumbedzisa nga case dzo fhambananaho dze ra dzi dzhena ri tshi khou vhona ho vha na huṅwe hu songo tshimbilo zwavhuḓi kana ho vha na u tambudziwa ha vhanna